Eh! Ka ji me re bêjin îca. Çi bela nexweşê wê ye? Yanî qızdan berê ana wilo lê hatiye ya ev ewel car e? Bi xwe tê doktor ev zêdî heft sal an bi hev re ne. Lawik sipî sax wek deq bû. Hema an bi hev re daketin Qamişlo îca zê û di nav destê me diperpitî. Çima qey hûn li kur esker in? Eskerê çi doktor? Ev şiklê meşiklê eskera ye. Em ji ber eskeriyê revîyan Almanya dibê esker.

Sê lez qad rojê de. Qisûrê efû bik dektor. Belkî ne xweşikî jî em te de xulêt karê te dikin. Na yaw adî kerem bik. Lê wek pêşinyar, siringekê ji ceqceqa berî xwêran. Vala kisîroma îna Belkî wilo bi ser hişê xwe divegere û cardî vegere bieqlime bi cewê mentiqê re. Ah ya welat bi çemê xwêran ya Sidîye ve ya derbak ji muxteribîna re got cardî poşman bibin û vegerin welatê xwe. Dayî bişterî ca heta bi nedoh pêr ta ava serê ferûca dikeland û te li ber dengê dînemê avê ve dixwar. Ana îca tebîeta Qamişlo nema te tê. Deqakê vegerî. No. Ev virvira ku te danî ne dînemoyê adî. Ev ê erabî. Erabî dengî bil'adê tune ye. Ew ê din wilo muz'ictir e lo. Ala fikira dînemê xelkê ê avê lo wilo hin dibe. Aaaa wilo. Ê me wilo ye. Aaaa. Çi dinyayê hatî yaw. Van roja tu pirsa kê dikî ya tu devê wana vedikî, qala koçberiyê dikî û ya dibê wal Yunan may û rê tune ye. Asê may papuko. Ji bo vê yekê mijara ku em ê bigirin dest koçberî ye. Ji ber ku di rojevê de zêde jêr tê terwîckirin. Zêde jêr tê terwîckirin. Civak, civak, hawarê ji dev van mijarê wilo vir diyaxî. Qala êş û azarê milet bik, bê gaz tune, bê mazot biha ye, bê ser nan qîr û qiyamet û ezmeyê ye, Xwedê ji te razî be. Kerem bi xwa me. Cewaz sefera xwe hirş baka dimistî. Ana dema yek bêhna wî teng be û ji rihê xwe aciz be. Tê jêr bê bêhna xwe fire be ku têlber dilê wî bigire ya tê wî gurtir û sortir bike. Ev dema te xwest te bibe aliyeke xêrxwazî û çareseriyê. Êm em ne muherridin êm em êm em çareseriyê din. Em qenc in kes wek me tune. Qencê mifta renc in. Ti pêsê turna fîsî. Koçberî wek ku danasîn ew dema ku yek ji warê xwe diri wareke din bi ewle û şert û mercên jiyanê tê de baştir be. Kes li mala xwe nema ya wî, balo em tenê li vir mane. Ew ji ber bi dest me neketiye wela. Yan ew yan e hejmar du sed û heştê û yek milyon û ez û rejo bi. Em bi hev re li sedemên koçberiyê bigerin em ê bibînin ku pir in. Hinek henin ji qîm û reza xwe û bi tirbûn ji welatê xwe derdikevin û hinek henin feqîr in û ti cî warê wa tine ye û hinek hene ji ber sedemên şer ji mala xwe û gundê xwe bi zorê koçber bûn. Wê ana hinek dîsa di komenta deynin bela mesih cûx û la tel'ab ala weter li Atîfê. Bê paqijkirina cûxê û li ser têla hestiyarî nelîze. Evî goç e. Ev rastiyek e û ez geleka nas dikim ku bi ax û zeytûnê gundê xwe son dixwe û heta bi vê kêliyê jî hinek henin xwedî li kilîtê mala xwe derketine. Ya be bi xwedê em ne bi hestê kesî dilîzin û em ne mecbûr in şelafîya ji kesî ir bikin. Ego maye ehle û sehle û ji xwe berê di mala xwe de maye û ego wê here jî xwedê pê re be.

Te fêm kir? Serif bi senen hat. Ez ê bazim çilo melim. Ma ne min ji te got ev siyara sêva narim te got ez ê te bi a moza bişînim. Goto kata ana her wa moz li aliyê dil bendî te ne. Baz!

Ala fikra, ev tiştê ku wediy bi ra niha. Hûn ji xwe li Googleê lê bigerin. Mixabin, ev kesê ku em herdem baweriyê didin wana tacirê xwîna me û zarokê me ne. Çend caran em bûne qurban ji xapandina wa re û hîn jî em ser hişê xwe dinayên. Koçberî riya mirinê ye. Guh ne di wan kesê ku wêneyên xwe di mîtro û li hedîqa û li xwaringeha digirin. Bawer bik heta bi serê xwe ketiye nav de û poşman bûye. Lê di xwe dernaxi û li ber wê mesrûfa godanî ketiye. Xelkê ji feqîrtiyê dira vinebûy, dahatiye ji xwer xelekek çêkir yê di wetaniyata difiroşe. Pîne bik pîne bik. Feqîr bîst hezar dolar ji kur tîne ebûy. Bîst hezar dolar te re heye? Ebûy.